امید کرے تساڈے سارے سنگت یار دوست احباب تندرست ہوسی تے برادڑا پاک ولیج لائیو والا پیارے پیارے نظاریاں آلا لائیو جوائن کر گھدی ہے تے ولا آؤ ڈیو محبتاں لائیو جوائن کرو جوڑاؤ جتنی وی سنگت بیٹھی ہے ساڈے نال نال ٹائم ڈیو تھوڑا محبتاں ونڈو تے لائیو کرو ساڈی جوائن تے باقی ویور بیٹھے تھے ول فی الحال حالی تے جوائن کرو موتاں ڈیو۔ سنگت کتھاں ہیوے جوڑاؤ ہائے ہیلو جی سنگت ویور کمال محبتاں تہاڈیاں ایویں جڑدے آؤ تھینک یو شہباز بھائی۔ تے باقی ایویں جڑدے ہوس جتنے وی سنگت ساتھ ہے تھوڑا تھی لیٹ گئے ہیں چلو کوئی گال نہیں تے باقی آؤ نال ایویں محبتاں ڈیندے آؤ وال انسان تھی ا لیٹ تھی ویندے فیصل اے او جی فیصل صاحب جی ویلکم کھوکر صاحب ہیلو ہائے جی پیارے بھائی تے باقی تہاڈیاں کمال مافتنی میں جڑے او سنگت پیارے پیارے کمنٹ ڈیندے او بھرا نو تے بھرا تہاڈا بیٹھے تے لائیو تے تے باقی مایا اللہ سنگت کمال مافتن تہاڈیاں سنگت جتنے بھی ساتھ بیٹھی ہے میں جڑے او مافتن ڈیندے او نال نال آؤ پے پیارے نظارے پاک ویلیج لائیو دے خوبصورت چرا کلیئر آنا پہ نا ویور ڈسے

انجوائے کیتا کرو وی لاگ بس سنگت ایویں بس جڑے رہو نال مدتاں ڈیندے رہو تہاکوں خوش آمدید تھی گئے ساڈا لائیو جوائن کرن دا بابا جی تہا دل توں شکریہ لو یو تھی گئے ٹرک پھر کے جی بھائی جی کمال تہاڈی سنگت محبت۔ جیو شہزادے ہو جڑے آؤ ویور جڑے آؤ جتنی بھی ساری نیو سنگت آندی پی ہے ویور سارے آندے پہ نیو تے باقی انہوں کو ویلکم تھی گئے سارے پاک ویلیج لائیو دے پیارے پیارے نظارے ہیں تے انہیں دو منٹ سٹاپ کرو ازان آندی پہ ازان سن لو ویور

ویلکم باس واپس آ گئے بھرا تہاڈا اذان تھی گئی ہے ماشاءاللہ پوری کمپلیٹ تے باقی جتنی سنگت ساتھ سارے نیو نیو ساری پیاری پیاری آڈینس سارے چینل تے آندی پئی ہے انہاں کو ویلکم تھی گیا ساری لائیو جوائن کرن دا پاک ویلیج لائیو دے پیارے پیارے نظارے تے بھرا تہاڈا اپنا سلیم کھوکے والا ماشاءاللہ جیو سنگت چھکی او کام کوئی میں جوائن کیتی او کم از کم کم از کم 30 بندے دا ٹارگٹ ہے 30 بندہ اج کمپلیٹ کرو ہفتہ ڈیو جڑے او سپیس ٹو سپیس لائیو شیئر وی کیتی آؤ اگاں تے باقی میں آنا کہ چس آ ویسی باقی شہباز بھائی کمال ماپتن تھوڑی جوائن کیتے آؤ تو جڑے آؤ نال نال تے باقی ساڑے لائیو جوائن کرنا لے کو ریکویسٹ ہے فالو کر چھوڑے سو تھم سینڈ کر چھوڑے سو لائیو جوائن کرنے دا مزہ آوے سی ویور تاکو راسو ساڑے نال نال چند سیکنڈ دی دوری تے تے بھرا توڑا اپنا پاک ویلیج لائیو والا چھکیا میری جان چھکیا کمنٹ توں کمنٹ دڑیا تے لائیو تے ساڑے نال لے ایویں تھوڑی جے دیر بس بیے سنا میری جند کتھاں گزردی پے گزردی تے تیڈی ملتان ہی پئی بیے کتھاں گزارنی ہے تے ہیں ٹی سی ٹی سی ٹی

ہائے ہائے جی پی شہباز بھائی ہیلو بھائی ہائے بھائی ایم او ایچ ایس ایس فیصل دی آواز ڈے گیا ٹھیک ہے نا ایل اینس ہنس فیصل ٹھیک ہے یار جو بھی ہے مفتا تھی گیا باقی نال بہ سارے تے کمال مفتا کیتی آدھی میں نال سارے جڑا تے تاکو پیارے پیارے نظارے تے پیارے پیاری آوازاں سنوے سو سلیم کھو خیالہ تے پاک ویلیج لائف دے پیارے خوبصورت نظارے تے باقی جتنی سنگت ساتھ ساری نوی نوی نوی نوی جڑدی آندی ہے ہیلو ہائے تھی گیا ہائے تھی گیا میری جان جڑے آؤ ایویں کمال محبتاں ڈیندے آؤ تے باقی سارے نال رہو جوائن کیتی آؤ جتنی بھی سنگت ساتھ نوی نوی آندی پئی ہے کام کو چھکی آؤ خوبصورت جے سریکی کلچر دے نظارے نظارے نظارے تے پاک ویلیج لائیو دے لائیو جوائن کرو نا ویور کیدے چلے گئے وے خوبصورت آواز ہے آج شہزادے چھیو چھکو چھکو ہی میں چھکیو جوائن کی دیا نوی سنگت ساتھ جڑ دی آندی ہے نال نال تے میں کمال محبتاں کر دیو جتنے بھی نویں یار دوست احباب آویں ساری لائف کو جوائن کریں دے آویں تے محبتاں دیں دے آویں خوبصورت جے جوائن کرنے والے کو اجازت ہے کمنٹ تو کمنٹ چھکی آؤ پیارے جے کمنٹ دیں دے آؤ لائف جوائن کرنے دا چاسا آویں ویور

خوبصورت نظارے تے پیارے پیارے سرائیکی کلچر دی شان۔ جی میری جان لاویو تھی گیا چھکی آؤ کام کو تے کمال مبتا نیو لائیو جوائن کرن والے کو ویور سارے خوبصورت نظارے پاک ویلیج لائیو دے تے میں آدھا کمال مبتا تھوڑیاں کمنٹ توں کمنٹ ڈیندے ہو پیار رلیندے ہو اپنا تے تھم سینڈ کریندے ہو پتہ چلدا ہوے کہ بھرا کھوکھے والے کو ویلیج لائف دے پیارے نظارے کو کون جڑا بیٹھے نال نال ساڈے جی میرے شہزادے جی شہزاد صاحب کتھے بھی کمنٹ دا جواب دیو نا ویچ میری جان کمال سنگت محبتاں تھوڑیاں لفظو تھی گیا ٹرک بھر کے خوبصورت جی ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے کمال محبتاں تھوڑا بھرا سلیم کھوکھے والا لائف جوائن کیتی اور محبتاں ڈیندے آؤ تا دل تو خوش آمدید تھوڑا لائف جوائن کرن دا سنگت تھوڑی دیر ٹائم دے سو ساتھ بسے سارے نال گزرے سو خوبصورت نظارے ولاگ سارے ڈیٹھے کرو پیارے پیارے تو کو چس آوے سی ولاگاں دے ویور خوبصورت جے نظارے ہو سن انجوائے کیتا کرو سریکی آواز ہے سریکی آواز کو پرموٹ کیتا کرو تو کو چس آ ونجے آ تیری غیر کھل گونے آ کھلن دے زور دے تو کھل سے تو جان بن سی ٻیے سناؤ سب خیریت ہے نا مزے ہیں ٹیٹ خوبصورت جے نظارے تے پیارے پیارے ایویں کمنٹ چھکی آؤ تے چڑھے آؤ ویلکم جٹ صاحب تہاڈا خوش آمدید ساری لائیو جوائن کرن دا نائس برو شکریہ بھیجیا سینڈ کیتی آؤ چھکی آؤ کام کو

ماشاءاللہ ویور تساں جڑے رہو سو میں نال نال محبتاں ڈے سو پیاریاں پیاریاں تے چند منٹ دی دوری تے بھرا تھوڑا اپنا ویلیج لائیو والا ویلوگ انجوائے کیتا کرو سرائیکی نظارے ساڑیاں غلطیاں کوتاہیاں دسیاں کرو کمنٹ کر کے پیارا پیارا کہ برو کتھاں غلطیاں آنیاں پین ساڑیاں میں فی الحال تو لائیو جوائن کیتی بیٹھے اتھاں تو کوئی غلطی تھی نہیں سکتی اتھاں صرف تو لائیو تھی سکتے ڈھیر سارا تے باقی ایویں محبتن تہاڈیاں کمال جی شہزاد آیاں کوں خیر ہووے ڈتی او پیارے پیارے کمنٹ دے میں نال جڑے آؤ۔ ہیلو جیو جی میری جان ہیلو۔

کھل کھل کھل سے تو تیری جان بن سی کھل دا پہ روندا پہ کے کریں دا پہ نائس برو جی پیارے بھائی جی ویلکم لو یو تھی گیا ڈھیر سارا لائیو جوائن کرن دا کمال محبتیں تڑیاں بھی ور آج دی ماشاءاللہ سنگت ساتھ سارے نال جوائن کرے لائیو ساڑی شہر کیتی آوے محبتاں ݙیندی آوے پیاری پیاری چند منٹ دی دوری اے تے ولا اساں آ پیسے کھل میݙی جان کھیل تیݙی زندگی دی خیر ہووے نیو لائیو جوائن کرن کو پاک ویلیج لائیو دے نظارے ہو گئے محبتاں ہو گئے تیریاں ڈھیر ساریاں تیری زندگی دی خیر ہووے کمال محبتاں سنگت ویور ولاگ ڈٹھے کرو ساڈے سرائیکی کلچر دے ماحول پیارے پیارے گاؤں دی آبادی ساڈی ڈٹھی کرو فیصل توں سارا ولاگ ڈٹھا کرو اے ڈھیر سارا ساڈی لائیو جوائن کیتی کر ست وجے توں لا ساڈے ست دے دوران دوران بھرا تہاڈا حاضر تھی آسی سلیم کھوکھے آلا تے ایویں آیا کر لائیو جوائن کیتی کر محبتاں ڈتیاں کر ڈھیر ساریاں۔ خیر جٹ صاحب دی کمال جٹ صاحب چھکیا او کام کو چس آ ونجے نائس جی نائس برو نائس لائیو جوائن کرن دا شکریہ کمال مابتن بھی ویری میں ڈین دیا لائیو جوائن کیتی او تھم سینڈ کیتی او تے پیارے جے کمنٹ بھی نال دے نال لیتی او میرا سپیشل پرسن کو ساڑے ولاگ دیکھو ساڑے ولاگ کے علی جی میری جان جوائن کر ہے تا مابتن تواڈیاں تے باقی اللہ تہاڈا زندگی دی خیر کرے تہاڈی زندگی دی خیر ہووے گال سنگت ایویں تساں سمجھو جیویں تے ولاگ وی انجوائے کیتے کرو پیارے پیارے نظارے سارے سرائیکی کلچر دے ہوندے نے جی میرے شہزادے جی اوکے جی اوکے اوکے ہو گیا

خیر ساڈے شہزادیاں دی ویلکم تھی گیا جوائن کرن دا لائیو ہی ورڈ یہ ویور صاحب خیریت ہے نا مزے ہیں چاسے جیوے چاسے چ رہے کرو ویور نظارے ڈیٹھے کرو بور تھی ہو تو ولاگ ڈیٹھا کرو سرائکی سارا انجوائے کیتا کرو مایا دا کہ چاسا ویسی ویور تو کو کمال ویور نیو جوائن کرنا لے کو ویلکم تھی گیا ساری لائف جوائن کرنا دا شکریہ ویور سر نال نال باسو تھوڑی دیر سا کو ٹائم دے سو محبتہ میں دے سو سارے نال تے ولا تھوڑے کو لسائیں اجازت گھن سو لیکن فیل حال نہیں فیل حال تھوڑی محبتہ سارے نال دا سن اپنا ٹائم دے ہو جڑ صاحب ویلکم جڑ صاحب ہور جوائن کراؤ محبتاں کرو ساڈے نال نال رل تے آؤ۔ شہزاد جی ہے جی جی نائس جی میرا تھوڑا اپنا سلیم کوکھیال دے ولا پیارے پیارے نظارے خوبصورت ہے خیر ویلیج لائف جوائن کرن دا خوش آمدید ساری لائف دے محبتاں سنگت تھی گئے تو سارے کو فیصل فیصل جی میری سنگت جیو چھکی آؤ کام کو جڑے آؤ نال نالی میں دیں دے آؤ محبتاں

جوائن کرݨ دا شکریہ لائیو جوائن کرݨ دا ویور لو یو ہو گیا ٹرک بھر گئے ڈھیر سارا باقی ساڑے نال رہو تو کو سریکی آواز سن ویسو سریکی ویلاگ بھی سارے ڈٹھے کرو تو کو چس آسن میں آدھاں کہ کمال مافتا آسن تاڑے ویلاگ دے نائس برو نائس جوائن کرن دا شکریہ پیارے جے کمنٹ بھی نال ڈے چھوڑو نا نیوز سنگت جرنیشن سارے نال نال جڑی نیو ساری لائیو جوائن کریں دے آنے ننگ نویں نویں سنگت پیارا جے کمنٹ بھی نال سنگت کر چھوڑا کرو کمال سنگت تھوڑی ہم ہفتہ حسین جی آیاں دی خیر ہوئے ویور او او او لو لو دے نال این کی ڈوا گیا اے این والا غلط ہے یار ٹوٹ کا تیرا خیر شہزادے چکی آؤ چکی آؤ جوائن کیتی آؤ مفتاں ڈیندے آؤ برا توڑا بیٹھے تھے توڑے اگو حاضر ناظر سلیم کھوکھے آلا تے پیاری پیاری ویلیج لائف تے پیارے نظارے ویلاگ بھی انجوائے کرو تو کو چاس آسن سرائیکی کلچر دی سخاوت دیکھ کے سرائیکی آواز تے سرائیکی شان۔ کمال محبتاں سنگت بارہاں وی ورثہ نال جڑے بیٹھے ہن تے تہاڈی زندگی دی خیر ہے تے خیر ہی ہووے بس ایویں جڑے آؤ بیا محبتاں ڈیندے آؤ۔ جی میرے ویور جی تہاڈی خیر ہووے۔

ماشاء اللہ جی شہزاد بھائی۔ نیو سنگت جوائن کرن آلیاں کوں خوش آمدید ساڈی لائیو تے ماشاء اللہ یارہاں ویور آپنے نال جڑے بیٹھے ہن لو یو تھی گیا ٹرک بھر کے یارہاں دے یارہاں کوں تے ویور ایویں محبتاں ڈیندے پیاریاں پیاریاں دے نال جڑے آؤ تھوڑی دیر دی دوری تے بھرا تہاڈا آپے ول ولا تہاڈی محبت ہے تے ولا ساڈا ولاگ ہے سرائیکی انجوائے کیتا کرو ساڈا ولاگ ویور آ کے۔

شہزاد بھائی خیر ہو پیارے بھائی نمی سنگات جوڑا ہونا کتھے ہی وے ویور پیارے محبت کرن والے آ ونجو نال نال سارے جوڑا ہو سارے نال تھوڑا ٹائم گزارو ڈا منٹ گزار لو زیادہ نہ گزارو ڈا منٹ دا ٹارگیٹ دا کوئی نہیں زیادہ نہیں دینا ڈا منٹ دا سارے نال بیا باؤ

کمال مابتاں سنگت چھکیا او کھام کو پہنچن والے نیڑے لگے ودیاں تیرہ برو تھی گئے اپنے نال نال تھوڑے رہ گئے بے تے ولا زندگی دی میدان چس آ وے سی پاک ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظاریاں دا بھی مزہ آ وے سی نظارہ آ وے سی نیو محبتاں کرن والے کو جوائن کرن والے کو خوش آمدید تا دل تو بھی بر ہیلو شہزاد بھائی نائس برو بیور کمال سنگت تھوڑی کمال محبت ہے جڑے بیٹھے ہوئے جڑے آوے میں بی آئی مزید جڑ سو راندے نال نال خیر ہوئے تھوڑی زندگی دی لو یو تھی گیا ڈھیر سارا جوائن کرن دا شکریہ بیور شباز بھائی خیر ہوئے تھوڑی نائس میری جان سریکی ولاگ پیارا تھوڑے دے اپنے پیارے پیارے ویلیج لائف خوبصورت سخاوتاں ساڑیاں اپنیاں باقی ولاگ انجوائے کیتا کرو تو چس آسی لیول دار ولاگ ہونے سریکی ماحول ہوندے بھی بھر

چھکیا او کم کوں ویور چھکیا او ایویں ڈیندے او کمال محبتاں تہاڈیاں ہن۔ جی آیاں دی خیر ہووے ویور۔

ویلکم سنگت تھوڑا پچھاں گال کرن پے گیا می معذرت تے باقی خوبصورت تے میں آدھاں نظارے اپنے پیارے پیارے لو یو تھی گیا ڈھیر سارا میں آدھاں جوائن کرن والے کو محبتاں ہو گیا ساڑیاں تاہ دل تو جیو میری سنگت جیو خیر لائیو جوائن کرن دا کمال وقتاں خیر ہوے ویور خیر ہوے فیصل توں کتھے ہیں پیارا جے کمنٹ ڈے جٹ صاحب خوشامدید آیاں نوں وی بھر۔ نائس ویور کمال پاک ویلیج لائف دے خوبصورت جئے نظارے شیئر کیتے او چھکی او نو شہزاد تے باقی ہی میں مایا دا دھوڑاں پارٹی ڈو لائف جوائن کیتے او تے وچ اے سینڈ کرنا نہیں یارا مسٹیک کوئی نہ ونجے نا ویلکم ویور لائف جوائن کرن دا شکریہ پیارے جی لائف سارے پیارے پیارے نظارے تے خوبصورت جئے ویلیج لائف دے کنارے خیر ویور خوش آمدید پاک ویلیج لائیو دے پیارے نظارے جوائن کرن دا ویور شکریہ جیو وسیم شیخ شکریہ آ گیا وچ جوائن کر آئے وتا محبتاں بابا تہاڈیاں تھی گئیاں ڈھیر ساریاں تو کو بھی تھوڑا جہا ٹائم مل پے ساڈی لائیو دے آون دا بابا احسان مند ہیں تہاڈے وی وسیم شیخ صاحب آ گئے شہزاد صاحب لیاؤ مٹھائی دیاں ٹوکریاں ونڈو

نیو لائیو جوائن کرن آلیاں کو پاک ویلیج لائیو دے نظاریں آلیاں دی خیر ہووے ویلکم برو لائیو جوائن کرن دا کوئی شام دید تھوڑی دوری تے بھرا اپنا اولا سلیم کھوکھے آلا گال سنگا دیویں باویں توسا سمجھو چیویں با لائیو جوائن کرو یہ تھوڑی محبت ہے باومن سارا کام میں لائیو جوائن کرنا تھوڑا کام میں کیوں سنگت جی شیخ صاحب دی خیر ہوئے شیخ صاحب وسیم شیخ صاحب تھوڑا نہ کیتا کہ لائیو دے مایا دا سائیں کمال مابتین بیا کیا چاہی دے تو کو سلیم کو خیال نے بابا تھوڑا نہ کیتے پاک ویلیج لائیو دے نظارے آن دے بابا ریکارڈ اچ کیم تھی گئے بیا کیا چاہی دے ہیں کیوں شباز برو ست وجے توں لا تے ساڑھے ست دے دوران دے اندر اندر وسیم شیخ صاحب ساری لائیو جوائن کیتی کرو محبتاں ڈتیاں کرو اساں آنے ہونے ہاں ساکوں تقریبا اج تریجا چوتھا ڈینہہ لائیو جوائن کریندے پئے ہیں باقی ساڈے ولاگ وی خوبصورت ہونن پیارے ہونن سرائیکی کلچر دے تے لائیو ساڈی دا ول بکالام اساں آپ جوائن ہونے ہیں لائیو دے خوبصورت نظارے تہاکوں ڈیون آنے ہونے ہیں۔ بیٹھے کرو سارے نال نال تے مزید اج اساں تھوڑے تھکے ڈھیر ودھے آسے ولاگ وی ساڈا کیا نا اج تے کم ساڈے ایویں اٹ پٹانگ ہن تے اے لائیو تھوڑا جوائن کرے سو اساں تھوڑی دیر تے باقی کوئی گال نہیں تے باقی جوائن کیتی کرو ساری لائیو ٹائم سارا سنو سات تو دوران تے دا بی تری چالی تری منٹاں دے اندر اندر اساں حاضر تھی آندے رہنے ہیں برا تھوڑے اپنے پوزے ݙے سودھا کوں پیارے پیارے پوزے دا سودھا کوں زیادہ گہنے ݙیسا ݙین تھوڑے تھوڑے پوزے ݙینے زیادہ پوزے ݙیوݨ دا نقصان آ ویندے تے باقی جوائن کرݨ آلیاں کوں خوش آمدید تھی ڳئے ساری لائیو جوائن کرݨ آلیاں کوں تہاݙیاں محبتاں وی ورن۔ شہزادیاں دی خیر ہووے خیر شہباز بھائی کمنٹ ݙیندے پئے وے چس کروائی آندے وے باقی سنگت پتہ نی ساری تھک ویندی کمنٹ ݙیندے ݙیندے کیا ریزن آ ویندے۔

خوش آمدید سر ویلکم نیو لائف جوائن کرن والے کو خوش آمدید پیارا جی لائک سبسکرائب کر چھوڑا کرو پاک ویلیج لائف کو میری سنگت میرا اپنا اسپیشل پرسن خوبصورت جے ویلاگ تے نال نال سلیم کھوکھے والا شہزاد کدھر ہو یار آپ جیو میرے شہزادے جیو جوائن کرو نا لائف محبتاں ڈیندے ہو اٹھ ویور سارے نال بیٹھن تے خوبصورت محبت دیون والے خوش آمدید ہے انہاں نو دل دیاں گہرائیاں نال ڈھیر سارا اے تعریف کرن دی دیر ہوندی ہے پہلے ونجن کیتے بیٹھے ہوندے وے تھے مرضی ہے بابا تہاڈی کیا آکھوں تہاکوں کمال محبتاں ویور تہاڈیاں کمال محبتاں شہزاد برو ویلکم اج سنگت نہیں آندی پئی اپنی جوائن کرنا باقی پرائے پیار محبت کرنا آندے پین اپنے نہیں آندے پے ویور جی کتے ہو نیو جوائن کرن آلیاں کوں خوش آمدید جیو جیو بھائی جیو جیو چھکی پائیں جیندے پائیں تے چھکی پائیں تہاڈی محبت ہے ویور شہزاد وسیم صاحب تہاڈی محبت ہے ساڈے نال محبت بیٹھی ہے ساتھ سنگت کرن آلی باقی تہاڈی تاں بابا جیڑھی ہے او اساڈے دل اچ ہے او تاں کے علی میری جان کتھے رہ گی ہیں چھکی آکھام گو تھوڑا ٹائم بیاں ڈیچھا بھلا میں آدھاں تہاکوں تساں وی تھک ویندے میں وی تھک وینے آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا کر لینے ناراض نہ تھیا کرو پاک ویلیج لائف دے نظارے جوائن کرنے والے کو خوش آمدید ہو گیا لو یو ہو گیا ٹرک بھر کے ڈبل ڈبل ویور باقی لائک کیتی آؤ تے ایویں سبسکرائب کیتی آؤ ساری لائف کو مایا دا چساں چوا ڈو خیر میرے ویوراں دی محبت ہو گئی تھوڑے نال نال آکھیے بھرا تہاڈا سوہنڑا رہے ویسے آپس دی گالھ ہے کہ علی ان چھکیا کام کو محبتاں ڈیندا بھائی پوزے دے انہن بھی اساں کیا کرنا ہے محبتاں تو ہے پوزے میں جھلی آؤ سارے ناراض ہی نہ تھے وے تے نال سارے جڑے آؤ پوزے سارے جھلی آؤ چند منٹ دی دوری تے انہیں سلیم کھوکھے والا ہوندے والا تہاڈے سامنے تے ولاگ سارے ویسے پیارے انہن او انجوائے کیتے کرو باقی لائیو تے سارے پوزے ہو سن

جیڑھا سر کھاندا پیا ہووے تے ڈسائے پیارا جیا کمنٹ سینڈ کرو سر تاں کیا نی کھاندا پیا نا نی کھاندا پیا تاں پیارا جیا کمنٹ سینڈ کر ڈیو جی میرے شہزادے جی چھکیا کمال محبتاں تھوڑا جیا بیا انتظار ہے بھلا انتظار دیاں گھڑیاں ختم تھوڑا جیا بیا انتظار ہے لو یو ہو گیا خیر وسیم شیخ شیخ شیخ شیخ شیخ شکریہ میری جان لو یو تھی گیا ٹرک بھر کے لائیو جوائن کرن دا کمال محبتاں جیو میڈی سنگت شہزادیاں دی خیر ہووے اور لو یو تھی گیا ٹرک بھر کے جتنے نویں سنگت ساری جوائن کیتی بیٹھی ہے خوش آمدید آیاں کو اے ویور تہاڈی محبت تے لائیو ساڈے جوائن کریندے وے تاں دل توں تہاڈا بابا شکر گزار ہیں احسان مند ہیں تہاڈے باقی بھرا تہاڈے دا فیس کلیئر آندا پیا نا کوئی ٹینشن فکر فاقہ دا کیا نہیں نا انشاءاللہ کوئی فکر فاقہ نہیں ہے

نیو نظارے تے نیو پیارے پیارے جی میرے شہباز بھائی تیری زندگی دی خیر ہووے ویلکم برو لائیو جوائن کرنے دا شکریہ سرائیکی آواز بھرا تہاڈے کھوکھے آلا سلیم تے پاک ویلیج لائیو دے پیارے نظارے کمال محبتن نیو لائیو جوائن کرن آلیاں کوں ویوا ریویں ہائے شہزاد بھائی پیارا جے کمنٹ چھڈیسو ساڈے دیر توں ریویں اپنی زندگی چوں تھوڑا جیا قیمتی ٹائم کڈھ کے آئے کرو ساڈی لائیو جوائن کیتی کرو بابا تہاڈا قیمتی ٹائم ہے سیر اکھیں دے ست دے دوران ساڈے ست دے اندر اندر تریہہ منٹ دے اندر اندر بھائی تہاڈا گڈاؤں نہ گڈاؤں آ گیا کرسی لائیو دے انشاءاللہ اوں آکھے کہ تہاڈیاں محبتاں ساڈے نال ہوئیاں اساں گڈاؤں نہ گڈاؤں لائیو جوائن کر گھدی کرسوں ویور انشاءاللہ سنگت سات محبتاں ہو گئیاں تہاڈیاں ڈاہ ویور ساڈے نال جڑے بیٹھے ہن ایم لو یو کر کے ساکوں تریہہ تے لے چلو تریہہ تے تریہہ تے لے کے چلدے پئے وے تے ولا تہاڈے کولوں اساں اللہ نگہبان گھنسوں تے باقی فی الحال ساکوں تریہہ تے تے لے چلو نا مہربانی کرو جی شہزاد بھائی انشاءاللہ اے جڑے تریہہ گھنسوں کریسوں تریہہ چالیہہ پنجاہ ساٹھ سو خیر تہاڈی زندگی دی ولی میں ویور ساڈے چینل تے جڑے بیٹھے ہوسن کمال محبتاں تھی ویسن بور نا تھی وے باقی تھوڑی دیر بیاباسو ول تہاݙی زندگی دی خیر ہوسی تے تہاݙا اللہ بھلا کرے جتھے رہو ہسدے مسکراندے رہو نائس شہزاد صاحب نائس برو تے باقی انشاء اللہ خوبصورت جے ولاگ تے پیارے پیارے نظارے ڈٹھے کرو سارے جوائن کیتا کرو بھرا کھوکھے والے نو پاک ویلیج لائف دے پیارے نظارے والے نو تے باقی ساڈی کوئی غلطی کوتاہی تھئی ہوسی تے اساں گھنسوں معذرت تہہ دل توں تے باقی جتنے وی سنگت ساتھ ہئی ہے انہاں کوں برو ہارڈ تھی گیا تہہ دل توں ہارڈ تھی گیا اور ساریاں نوں جتنے وی جوائن کرن والے لو یو تھی گیا ٹرک بھر کے تے سارے اندر میڈا ہارڈ آ گیا تے باقی میں جوائن کیتا کرو سات توں لا کے ساڈھے سات دے دوران اندر اندر بھرا حاضر ناظر تھی آندا رہندے ایکوں ٹائم ڈیتا کرو گھنٹہ ادھا تری پینتی چالی زیادہ ٹائم نہیں گھندے اساں تہاڈا۔ تے باقی خوبصورت جئے ولاگ تے ویلیج لائف دے پیارے پیارے چینراں نال چینر نال ول ملسوں کل ہک ولاگ نال خوبصورت آواز ہوسی تے خوبصورت بھرا تہاڈا اپنا ہوسی انشاءاللہ جیو میرے شہزاد بھائی خیر ہووے تہاڈی باقی نائس تھی گیا شہزاد بھائی گھنسوں اجازتاں تھک گئے ہیں تساں وی تھکے بیٹھے ہوسو بورنگ توں ہٹ ویسو اللہ خیر کریسی بھرا تہاڈا تہاڈی زندگی دی خیر ہووے ہستے رہو مسکراندے رہو جتھے وی رہو دیس پردیس سب زندگی دی خیر ہووے تے باقی کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تاں بھلا گھنسوں معافی۔ سوچیندے پئے ہسو کہ یار اے گالھ ودھیندا ویندے جان کے لالا ول پوزا وی تاں ڈیونڑ ہے نا سمجھے کرو لو یو تھی گیا ڈھیر سارا کے علی میری جان تیڈی وی زندگی دی خیر ہووے شہزاد بھائی مزے محبتاں ہو گیاں کجھ جوائن کرن آلیاں کوں لو یو تھی گیا ٹرک بھر کے ہک دفعہ اپنی محبت دا اظہار کر چھوڑو پیارا جیہا ہک ہک کمنٹ ڈے چھوڑو ساکوں ول اساں گھنسوں اجازتاں۔ خوبصورت جئے ولاگ اچ ولائیو اچ ول ملسوں لائیو اچ وی تے ولاگ اچ وی انشاء اللہ بھرا توڑا ایویں جوائن کریسی آں تاں تساں ساڈے نال نال راہسو خیر توڑی زندگی دی وسیم شیخ صاحب لو یو تھی گیا ٹرک بھر کے ول ملسوں خوبصورت جئے جوائننگ کرن آلیاں کوں لو یو تھی گیا ٹرک بھر کے محبتاں توڑیاں ویور جوائن کریندے آندے وے ول جڑے آؤ محبتاں ڈیندے آؤ اساں بیٹھے آں تے ولا اساں ہلسوں کہناں جیو ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب۔ باقی لب یوں تھی گیا ٹرک بھر کے سارے یاراں بھیرا سا نال جوڑن محبتاں کرن آلے ولا ایویں جڑدے آنن تاں دل توں ولا احسان ہے ولا اساں چیڑ وٹے سوں تھوڑی جی دیر بیئے باسوں ول تہاڈیاں محبتاں تھی گیاں ڈھیر ساریاں باقی لب یوں تھی گیا کمنٹ کرن آلیاں کو وی تے جوائن کرن آلیاں کو وی جتنے وی سارے یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں لائیو جوائن کیتی بیٹھن ٹا ہارٹ فرینڈ لب یوں تھی گیا۔ بھلا ملسو خوبصورت جی آواز تے ہک ویلیج لائف دے پیارے جی لائف نال ول۔ زندگی بخیر شہزاد بھائی اللہ حافظ ساریں کوں اللہ حافظ ہوگئے سارے طرفوں محبتاں باقی سنگت سانگت یاراں جڑی بیٹھی لیکن دل تاں نہیں کریندا ونجنڑ دا لیکن مجبوری اے تھک وی تاں وینے اوں آکھے تھکیڑا وی تاں تھکیڑا روزی روٹی وی تے پیٹ پوجا وی ہوندی اے ویور باقی لو یو تھیک اے شہزاد بھائی سب کوں اللہ حافظ تہاڈی زندگی دی خیر ہووے گڈ نائٹ ویور۔ اوکے برو اوکے میری جان جوائن کرن دا محبت ہو گیا تھوڑی تا دل تو اللہ حافظ